Salam, men Merdan Durdyýew. Şu gün açyk formatda size wideo ýazýan, biraçik açyk format sebäbi maraly gyssaýar. Daway daway bystree wideo ýazyp ber diýýär. Men ýaryşlar boýunça, hakaton boýunça, obşem mümkinçilik boýunça biraçik söz açasym gelýär. I özümde öz bolup geçen durmuşymdaky wakalardan gürrüň beresim gelýär-dä, mysal hökmünde. Wot, iýun, iýunda men hakaton utdum. Google-yň hakatony, Agent Development Kit boýunça. Gowujak hakaton boldy, gana Grand Prize aldym, on bäş müň dollar naliçka, üç müň dollar kredit, soň podpiska i başgaça şoňa zatlar hakatonyň özi globany geçirildi ýaňky on on ýarym müň adam gatnaşdy segsen bäşmi togsan bäş döwletden umuman gowy netije berildi indi diýeli şol diýeli şol üstünlik diýip aýlanda edil nemedä ol Diýeli şol üstünlik diýip alaýyn mysal hökmünde. Wot. Indi şol hakatony utmagyň mehanikasyny aýdaýyn bir açyk size. Her her ýaryşda, her kompetişn, her nemede bäsleşikde kriteriýalar barda. To ýest žurilaryň ýa-da bir ýaryşyň utmagyň ýollary bar, kriteriýalary bar. Olary sanap ölçäp bolýan nemeler bar. Mysal üçin, uzaga bökmek ýaryşda sen santimetr barda, şo santimetr näme kim uzaga bökse, kim näçe köp santimetre bökse şol şol utýar. Wot şol şo ýaryşda mysal üçin sen sportsmeniň saçy ak eken ýa-da kel eken ýa-da gözi gök eken o zatlar hiç kim seredenok dogry näme. Şol edilem durmuşdadam şolar ýalak i hakatondadam şolar ýalak lýuboý hakatonda requirements bar da ýaryş bar ýaryşyň kesgitleýji nemeleri bar nädip žuri şoňa baha berýär ine şo mehanika boýunça aýdamda hakatonyň gatnaşyp Gatnaşan wagtyňda şolary okamaly i gowy içgin düşünmeli. Ýaňky men näme etdim bir ýörite dokument kir döretdim her bir kriterýany men ýapýan ýapdymmy ýapamokmy diýip şoň galyp men özüme to do list etdim i bonus point bar berýärdiler bärde bonus pointaňam ählisini ýerine ýetirdim statýa ýazmalymy statýa ýazdym ýaňky işu açmalymy github da ony etdim garaz mehanikasy şeýle. Pomoýmy, Çehowyň aýdýan sözi bar, Size biri sorag berende, şo soragyň jogaby boýunça pikirlenmeli däl-de, şo soragyň näme üçin size berlenini pikirlenmeli we netijede soragyň jogaby özi emele gelýär diýýär. Edil şolar ýaly kakatona gatnaşaňyzda meniň häzir naliçka utaýyn, karolajy galaýyn diýen ma-ma ähli nämede gatnaşmaly däl-de, näme üçin Imine şul kriteriýalar goýlupdyr. Näme üçin imine şu kriteriýalar goýlupdyr? Näme üçin imine žuri üçin şu kriteriýa gyzykly? Şony düşünmeli. Soň özi jogaby gelýär-de, şo nädip submit etmelidigiň. Wot. Bul hakatonyň mehanikasy boýunça. Hakatona ujua gatnaşansoň. Indi hakatona näme üçin gatnaşmaly? Ýa-da nädip gatnaşmaly? Birinjiden-ä DevPost diýip ýaňky platforma bar. Bärde ähli hakatonlar bar dünýäniň. Ikinjidenem men sizden Google Developer Groups bar. Şo taýda post edýärler gowja zatlary yzarlamaly hökman, görmeli, temada bolmaly. Indi hakatonyň haýsy birine gatnaşmaly diýen soraga jogap bereýin. Men mysal üçin şolar ýaly ponýatiýam bar. Sen hakatona gatnaşyp ofitsialny utulsaňam, Sen uturyjy bolmaly öz içiňden, öz göwnüňden. Nädip? Men mysal üçin gatnaşamda, okey, ana, Google ADK, men özümem şony gowy görýän, men özümem şony ýaňky öwreneýin diýip ýördüm, kak ras hakaton çykdy, dawaý men şonuň gatnaşaýyn diýdim. Ikinjidenem men bir ideýajyklaryň bar, şolary barlaýyn diýdim. Şolary barlaýyn, eger-de gowy atsa, gowy nemetse, mož, startap ederin diýdim. Ikinji. Üçünji hem ýaňky birden täze zatlary öwrenmekden başga birden utusam zat etsem ýaňky mümkinçilikler açylar. Mysal üçin ana sen barada google statýa statýasynda neme sosial mediasynda sen neme edýä onuň puly berilýä saňa pulam pulam bir motiwasiýada. I şo zatlar jemlände. Mende men okey men gatnaşak diýdim. Sebäbi bir bir neme üçin dälde. Hakatonyň özi bäş hepde boldy. Men bir hepde gijä galyp girdim içine. Bir hepdämi diňe şol eýdikini öwren öwrendim. Uje şonda men özüme diýdim boldy men utdum diýip. Sebäbi men uje bir zatlar öwrendim. Bir zatlar etdim. Ýöne do konca gideýin diýdim. Wot. Indi Indi hakaton gatnaşaňda nähili taýýarlyk görmelidigini aýtdym. Hakatona näme üçin gatnaşmalydygyny aýtdym. Indi birazajyk umumy nemesini düşündireýin. Meň düşünjämde hakatonlara näme üçin wobşe gatnaşmaly? Eger-de sen öz içiňde aý men bir üýtgeşik nemem ýok, bir durmuşa bolan talaplarym ýok. Bir karolajygym bolsa, öýüm bolsa boldy, men şo girip-çykyp bir iş nemesinem bolýar, maňa neme zat gerekkä diýseň, onda sen hakatonlara gatnaşma. Hakatonlara näme üçin gatnaşmaly, eger-de sen özüňi, özüňi şu ýylky sen indiki ýyl bilen deňeşdirende sen ösüş görjek bolsaň, sen özüňe itergi berjek bolsaň, Şo bäsleşiklere gatnaşmaly hökman. Diýeli, indi, a, indi men bärde bir söz barda iňlisçe sen, a, utuş, a, success, luck, ýaňky udaça, bagt diýilýär. Şony sen özüňe çekjek bolsaň, şo bagt meýdançasyny köpeltmeli diýýärler. Türkmenlerde gowy söz bar. Bagt guşy gondy diýýä. Saňa bagt guşy gondy diýýä. Men şo bagt guşy, bagt guşy sen tutjak bolsaň, sen şo bagt guşy potensialnyý gonjak meýdançasyny köpeltmeli. Näçe kän bolsa, şoňa seň wazmoznityň kän. Ýene bir gezek, ýene bir metafora bereýin. Diýeli sen, sen arzuw edýäň daşarda, köçede, ýerde ýüz manat tapmana. Ol seň arzuwyň sen sen sen success sen üçin şol uspeh idealy üç sany adam bar birä ýöne arzuw edýär indi işe barýar tam ýa öňki obşi obyçnyý durmuşyny ýasaýar prosto ýöne arzuw edýär içinden şoň ýüz ýüz many tapaýsam diýýär içinden ýerden ikinji adam Ikinji adam bilýär şony men ýöne şeýle demden meň udaçam prosentim boljagyň az men aýlanaýyn diýýär günde iki sagadyny şo aýlanýar şäherde pişkom ýa-da awtobusdan düşýär o bilmeýän nomerine awtobusa münýär gidýär bir ýerlik aýlanýar aýlanýar soň ýene gaýdýar öýüne diňe ýere seredýär üçünji adam wraç has akylly ol näme edýär gidýär hitrowka Ondan on ikä çenli aýlanýar hitrowkaň içlerini, görýär, nirede gelnajy bar. Gelnajylaň bar ýerine barýar-da, çotada aşak seredýär. Seçmegiň nemesi kän, çotada seçerler pul diýýär. Men çotadan taparyn-da ýüz manat. Indi şol, şol adamlar, indi şu üç sany adam diýeli bir ýyl geçdi, kimiňki şol, Kim kim kim şo tas kim tapar öýdýäň şol ýüz mandy? Elbetde şo soňky akylly köp bilmiş tapar. Sebäbi näme üçin? Sebäbi ol öz bahyt guşuň goş gonjak meýdançasyny köpeltdi. Menem ine mysal üçin size şo görkezeýin meň hakatonlam gatnaşyp gatnaşýan nemem rejelem. Iki müňki nji ýylda flutter puzzle hack gatnaşdym. Onda prosto gatnaşdym düşünmedim proýekt başladym ýöne O wagt men optymka azdy, kim nähili etjegini bilemokdym, ady özüme komandadan tapmadym. Garaz, prosta gatnaşdym, hiç zat etmedim. Soň bärik okuwa geldim, ynha Google's Women Tech Makers Hackathon-a AI eken, ok, AI eken diýip girdim, onuň oglanlar alanok eken, gyzlar gyzlar diňe gatnaşýan eken, ondan garaz, oňadam gatnaşyp bilmedim. Soňundan bul Arangadb diýip hackathon bar, Şoňa men gatnaşdym. Soňa men proýekt, project, döretdim. Daže ideýam ba, daže bul ideýam LinkedIn-de tapyp bilersiňiz meň proýektimi. Näme üçin gatnaşdym? ArangaDB nämekä diýip gyzyklanyp başladym. Bir bir hili gyzyklyja zat, dawaý şoňa gatnaşaýyn diýdim. Men özüm üçin utdum men. Men bul hakatony utuldym, ýa utuldym diýip daže men ýaňky proýekt submit-em edip bilmedim. Ýöne men öz içimde begenýän oturdym, utdum. Tä men Täze zatlar öwrendim. Täze ArangeDB, Graf, Graf Database, näme zat, şo zatlary öwrenişdi, öwrendim. Soň mundan öň mundan öň näme bardy? Öz Salt Lake City diýip şäherinde bir dört sagatlyk hakaton boldy. Aýdabaý şoňa gatnaşaýyn diýdim. Bor-la dört sagadym näme beremler bolanok diýip. gatnaşdym. Bärde ýüz elli dollarjyk uzdum. Uje bir kiçijik bat guş däl, ýöne bat guşuň perleri gonup başlady-da meň meýda men agaro agarodyma. Soňundan bundan utdum welin bir hili höweslendim, eý çötek bir boljak bir zatlary gatnaşsaň zat etseň boljak eken, onuň ýaňky Baý Baýram Annakow bilen şul hakatona gatnaşdyk. agents san fransiskoda onda uje müň dollar jugutdyk i soň konýeçnä gelip göni şoňa bökdümdä ýaňky google hakatona onda şonda utdyk şonda men uje utdym on bäş müň dollar onda diýjek bolýanym sen hiç zat etmeseň hiç ýerden neme etmeseň sen batguşy saňa gonmak ähtimallygy ul ulakan bir wapros ulakan wapros şoň üçin diýjek bolýanym egerde seň özüňe ynamyň bar bolsa sen özüň ösmek isleýän bolsaň onda hökman ýaryşlara gatnaşmaly ýöne haýsy ýaryşlara gatnaşygyňy aýtdym saňa gyzykly bolmaly. Sen şo ýaryşy utmasaňam şo bir zatlar ut, utujy bolmaly öz içiňde öwrenip galmaly i özüňi barlamak üçin gatnaşmaly utmaly. Galybersedem ana a DevPost platforma bar, ana Google Developer Groups platforma bar. A maňa ýazyň LinkedIn'e elmydama açyk soralaryňyza zatlaryňyza. Ot ýazybermeli i Udaçewsem ýaňky batguş gonuň meýdançasyny köpeldiň, durmaň, ösüň i habarlaşarys, görüşeris.